Shwmae a chroeso i'r Ysgol Ddigidol. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddangos i chi fel mae mynd a'ch fideos Adobe Creative Cloud Express i'r lefel nesaf. Yn o ers fideo yma, dwi'n mynd i ddangos i chi fel i ddefnyddio gwefannau eraill, yn ogystal ag adnoddau gwahanol o fewn yr app, er mwyn gwella safon y fideos allwch chi gynhyrchu o fewn Adobe Creative Cloud Express. Mae'n agosáu at ddydd Gwyl Dewi yma yng Nghymru, felly yn yr enghraifft yma, dwi'n mynd i greu fideo sy'n canolbwyntio ar y pethau bychain. Ar dudalen cartref Creative Cloud Express, cliciwch ar y botwm plus er mwyn dewis prosiect newydd, a rydyn ni'n mynd i sgrolio lawr a dyn ni'n mynd i ddewis fideo. Cliciwch ar hwnna. Fel teitl i'r fideo, dwi'n mynd i roi gwnewch y pethau bychain. Clicio ar nesaf, ac yna dwi ddim am ddefnyddio templed, dwi'n mynd i glicio ar y botwm sy'n dweud dechrau o'r dechrau. Pan fydd y dudalen olygu yn llwytho, y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw ychwanegu'r teitl i'r dudalen gyntaf. Felly fan hyn, yn y canol, dwi'n clicio ar testun, ac unwaith eto dwi'n mynd i deipio gwnewch y pethau bychain. Nawr yn eitha syth, mae hwn yn gyfle da i ni edrych ar y themau. Felly draw yng nghornel top y sgrin ar yr ochr dde fe welwch chi y tab sy'n dweud thema. Felly cliciwch ar hwnna a allwch chi sgrolio drwy'r themau gwahanol sydd i gael a dewis un i chi meddwl sydd yn addas ar gyfer y prosiect yma. Nawr, dwi'n mynd i ychwanegu tri o'r pethau bychain sydd modd i ni wneud adre neu yn yr ysgol. Felly, er mwyn ychwanegu sleidiau ychwanegol, mae eisiau clicio ar y botwm yma gyda'r arwydd plus, unwaith, dwywaith, tair gwaith, a dyma y sleidiau ar gyfer y pethau bychain dwi'n mynd i sôn amdanyn nhw. Nawr, fe sylwch chi ar y diwedd, Ein bod ni'n gallu gweld credydau a neges glo. Nawr, yn y prosiect yma, dwi ddim eisiau gweld y sleidiau yma. Nawr, does dim modd i dileu nhw, ond fe allwch chi wrth glicio'r tri dot, fe allwch chi ddewis cuddio y credydau a chuddio'r neges glo. Felly gwnewch hynny, a nawr dim ond y sleid agoriadol a'r sleid i bob gweithred fychan sydd dan. Ar yr ail slide, felly dwi'n clicio ar yr ail slide, dwi yn mynd i chwynegu testyn yn dweud am y peth cyntaf allai i'w wneud. Yna, dwi'n symud yn syth ymlaen i'r sleid nesaf, felly dwi'n clicio'r sleid nesaf ac yn ychwanegu testyn ar gyfer y peth bychan arall allai wneud. A nawr dwi'n mynd i glicio ar y sleid wag nesaf, felly sleid pedwar, ac ychwanegu y testun ar gyfer y peth bach olaf. Dwi wedyn yn mynd i ychwanegu slide clo, slide i orffen y fideo, felly i ychwanegu slide arall, dwi'n mynd i glicio ar y botwm plus fan hyn, a dyma ni slide 5, a mewn fan hyn, dwi'n mynd i ysgrifennu dydd gwyl dewi a rhoi'r dyddiad. Chi'n sylwi beth sy'n digwydd fan hyn gyda'r u a'r to ar ei fenne.

Mae'n gweithio'n iawn fan hyn. Iawn, mae'r fideos yn i lle. Nesa, i ni'n mynd i ddefnyddio gwefannau er mwyn chwilio am glipiau fideo a chlipiau sain. Nawr, y gwefannau dwi'n argymell i chi ddefnyddio yw Vidivo, Pexels, Bensound a llyfrgell sain YouTube. Fel allwch chi weld, yn ogystal â Creative Cloud Express, dwi wedi agor tab ar gyfer vidivo.net, pexels.com videos, bensound.com a hefyd llyfrgell sain o fewn YouTube Studio. Dewch i ni gael dechrau gyda'r fideos, felly ar dudalen Vidivo. Felly dwi'n mynd i chwilio am dishes. a gweld os oes y fideo o rywun yn golchi'r llestri gael. Nawr, mae eisiau chi osgoi rhain sy'n dweud sponsored by iStock. Dyw rhain ddim yn fideo sydd am ddim. Nawr, ar fideo fo, bydd rhai o rhain hefyd ddim yn rhad ac am ddim. Chi'n gweld fan hyn, os ych chi'n gweld taran, Mae hwnna'n meddwl bod y fideo yma ddim am ddim i'w lawrlwytho. Mae angen talu. Mae eisiau chi chwilio am y rai sydd yn dweud free. Nawr chi'n gweld, mae rhai fan hyn sy'n dweud free. Mae eisiau chi chwilio am y rai sydd am ddim, achos dyn ni ddim yn moyn hôl cerdyn credyd mas. Nawr, os nag ych chi'n gweld rhywbeth i chi eisiau, falle bod eisiau chi newid eich chwiliad. Yn hytrach na chwilio am dishes, falle dwi'n mynd i chwilio am washing. A nawr fan hyn, Mae yna fideo fan hyn o rywun yn golchi dwylo, lle hwnna weithio'n iawn. Neu mae hwn, messy sink, mae hwnna'n berffaith. Iawn, er mwyn lawr lwytho'r fideo i chi eisiau, cliciwch ar y fideo ac yn y ffenest sy'n agor lan fe welwch chi y botwm gwyrdd fan hyn sy'n dweud Free Download. Dwi'n clicio ar hwnna. Fe welwch chi lawr fan hyn ar y gweilod bod hwnna yn lawr lwytho. A'r hyrra yw'r fideo, yr hyrra fydd e'n hala i chi lawr lwytho. Beth am drial gwefan arall ar gyfer y fideo nesaf? Felly draw y fi te, dyma pexels.com fideos. Fan hyn dwi'n mynd i chwilio am coat neu clothes efallai. Nawr ar Pexels er mwyn lawrlwytho, does dim angen clicio ar y fideo, dim ond clicio ar yr eicon lawrlwytho yma sydd fan hyn. Mae hwnna yn dechrau lawrlwytho'n syth, fel allwch chi weld fan hyn. Ac yna, dwi'n dilyn yr un broses i chwilio am y fideo olaf a'i lawrlwytho. Beth am gerddoriaeth de? Dewch i ni gael edrych ar Ben Sound. Nawr, eto, mae rhai o'r rhain am ddim, a mae rhai sydd rhaid i talu amdanyn nhw. Llwch chi weld fan hyn bod rhai sy'n dweud download, mae rhain am ddim. Ond wrth fynd ymlaen i'r ail dudalen, fe welwch chi, chi'n gweld bod rhai honyn nhw'n dweud purchase. Felly, mae rhaid i chi chwilio am y rhai sydd yn gweud download yn unig, a mae rheina am ddim i'w defnyddio. Llwch chi glicio ar y botwm chwarae i glywed. Glicio fe eto i stopio. Gallwch chi hefyd chwilio yn defnyddio Llyfrgell Sain YouTube. Mewn fan hyn, allwch chi hidlo wrth glicio fan hyn ar y tundish a chwilio yn ôl genre. Felly os dwi'n clicio genre ac yn chwilio am gerddoriaeth werin, chi'n hefyd chwilio yn ôl naws. Wnaeth chi wedi dewis, chi'n chi glicio ar y botwm sy'n gweud download a bydd y trac sain yna yn lawr lwytho hefyd i waelod eich ffenest chi ar Chrome. Dewch ni gael mynd i'r ail slide ble mae yr peth bach cyntaf dwi'n mynd i gallu gwneud, sef helpu gyda'r llestri. A nawr mae angen i ni uwchlwytho'r fideo yna. Nawr, fel allwch chi weld, yn automatig, yng nghornel top y sleid, mae'n cynnig i ni i ychwanegu llun neu fideo. Cliciwch ar y botwm sy'n gweud fideo, A bydd porwr ffeili eich cyfrifiadur chi'n ymddangos. Mae'n siŵr bydd e'n edrych felly at yma bach yn wahanol i ni ni, ond beth sy'n eisiau chi'n neud yw chwilio am y folder downloads ble mae y ffeiliau wedi cael ei lawr lwytho i'ch cyfrifiadur chi. Fan hyn, dwi'n mynd i chwilio am yr un o'r golchi llestri. Nawr, allwch chi weld bod pob ffeil sydd ddim yn fideo yn ymddangos yn llwyd, a mae hwnna'n helpu ni ddod o hyd i'r ffeiliau ni di lawrlwytho. Felly yr unig ffeiliau sy'n modd dewis yw y fideos i ni di lawrlwytho. Felly dyma'r un o'r sync fanna. Felly dwi'n clicio ar hwnna, dewis open, a nawr fe welwch chi bod Creative Cloud Express wedi dewis o'r fideo yma tair eiliad, tair eiliad gyntaf da'r fideo. Nawr, os chi moyn y fideo i fod yn hirach, os chi moyn defnyddio mwy o'r clip yma, allwch chi lusgo y dolenni yma, chi'n gweld? A nawr, mae e'n defnyddio 8 eiliad o'r fideo. Neu, os ys well gyda chi gadw fe i tua tair eiliad, ond defnyddio gwahanol tair eiliad o'r fideo, dyna gyd sydd eisiau chi wneud yw cydio yn y ddolen ganol yma symud ar draws er mwyn bod chi'n cael y darn i chi moyn gweld. A i fi, dwi eisiau gweld yr pentwyr llestri yn y sync, felly mae hwnna'n ddelfrydol. Iawn, unwaith chi'n hapus gyda'ch dewis, chi glicio wedyn yn y cornel top ochr dde ar y botwm sy'n dweud cadw, a mae hwnna'n mynd i lwytho'r fideo i'r sleid. Nawr, dwi'n mynd i symud mlaen i'r ddau slide nesaf a gwneud gwmwys rhywun peth. Nesa, dewch ni gael edrych ar y gerddoriaeth. Nawr wrth gwrs, wrth glicio ar tab cerddoriaeth yng nghornel top ochr y dde y sgrin, mae yna lwyth o ddewis o gerddoriaeth cefndir o fewn Creative Cloud Express. Ond, falle, os ych chi wedi creu sawl fideo erbyn nawr, ych bod chi wedi syrffedu tymed bach ar rain ac y moyn ychwanegu'r un i chi wedi lawr lwytho o un o'r gwefannau ar-lein. Felly, er mwyn gwneud hyn, cliciwch ar y botwm Ychwanegu fy ngherddoriaeth. Mae'r un ffenest yn ymddangos yn y tro yma, dim ond ffeiliau sain sydd yn ymddangos, yn yr achos yma, MP3. Clicio'r hwnna, ac yn dewis Open, i uwchlwytho'r gân yna i'r project. A dyma ni, mae'r gân nes i ychwanegu nawr ar gael i fi fan hyn yw osod ar y project. Beth am i ni nawr edrych ar ychwanegu troslais te i'r sleidiau yma? Dewch i ni gael mynd i'r sleid gynta, gwnewch y pethau bychain. Ac er mwyn recordio troslais, dyna gyd sy'n angen i chi wneud yw clicio a dalach botwm eich llygoden i lawr ar y microffon tra bod chi'n siarad ac yna gadael y botwm i fynd er mwyn stopio recordio. Ar ddydd Gwyl Dewi eleni, cofiwch wneud y pethau bychain. Yna, dwi'n symud ymlaen i'r sleid nesa, sleid 2. Pethau fel helpu i olchi llestri. Symud ymlaen i'r sleid nesa. Hongian dy got ar y bachyn. Ac yna ymlaen i'r un olaf. Neu bod yn fwy amyneddgar efallai. A ymlaen i'r un ola. Cofiwch ddathlu dydd Gwyl Dewi ar fawrth y cyntaf. Iawn, dewch i ni gael gweld hwnna nawr te o'r dechrau, felly cliciwch ar y botwm chwarae fan hyn. Ar ddydd Gwyl Dewi leni, cofiwch wneud y pethau bychau. Nawr, yn yr achos hyn, mae sain y gerddoriaeth tyn bach yn rhy uchel, felly o dan y tab cerddoriaeth, allwch chi newid lefel cyffredinol y gerddoriaeth gan lithro'r togl yna lawr. Ond beth yn ni'n mynd i roi ar y slaid gynta a'r un olaf? Wel, ar gyfer y rhan yma o'r dasg, beth am ddefnyddio adnodd arall o fewn Creative Cloud Express er mwyn creu collage o luniau o Gymru ac yna ail uwch lwytho hwnna yn ôl i'r fideo. Yn ôl ar dudalen cartref, cliciwch ar y botwm plus i greu prosiect newydd a'r tro yma dewiswch collage o'r ddewislen. Nawr fan hyn, allwch chi chwilio am luniau. Nawr, dwi'n mynd i chwilio am Sir Benfro, ond allwch chi uwch lwytho lluniau, chi di lawr lwytho o beiriant chwilio arall ac yn y blaen. Dewiswch y lluniau chi moyn cynnwys yn y collage, cliciwch ar ta faint i chi eisiau A bydd rheina wedyn ychwanegu draw fan hyn i'r rhestr luniau sy'n mynd i fod ar y collage. Unwaith i chi'n hapus, cliciwch ar y botwm nesaf sydd ar waelod y sgrin. Nawr mae'r cam yma'n bwysig, mae eisiau chi ddewis o dan y ddwyslen safonol sgrin lydan, a bydd hwnna'n meddwl bod eich collage chi'n mynd i fod yr un maint a'r fideo i chi'n creu ar y pethau bychain. Dyma ni'r delweddau wedi llwytho i fewn a chi'n gweld bod y collage wedi cael ei osod yn awtomatig. Nawr, mae eisiau chi feddwl nawr ble mae'ch testun chi yn mynd i fod. Nawr, mae nghestun i'n mynd i fod yn eitha canolog fan hyn ac yn eithaf mawr. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw ychwanegu petrial mawr er mwyn creu rhyw fath o flwch testun. I wneud hyn, dwi'n chwilio o dan eiconau am betrial ac yna yn ei ailfeintio ac yn dewis lliw addas ac yn lleihau'r gweladwyedd er mwyn gweld y lluniau tu cefn. Allwch chi hefyd ddod mewn â eiconau Cymreig os hoffech chi. Unwaith rydych chi'n hapus, mae'n amser i arbed y prosiect, ei lawr lwytho fel ffeil PNG i'ch cyfrifiadur Yna, ewch yn ôl i dudalen cartref Creative Cloud Express ac ail-agor eich prosiect fideo. Dwi'n mynd i glicio'r sleid cyntaf, a tro yma ychwanegu llun yn hytrach na fideo, a dwi'n mynd i lwytho'r llun i fyny, a dyma fe fan hyn, collage, pethau bychain, open, Yna allwch chi newid maint y testun a'i osod ar y lle cywir ar y sgrin. Nesaf, dwi'n mynd i fynd drwy bob sleid un ar y tro a dewis y cynllun gore er mwyn gweld y fideo a'r testun yn glir. Ar y sleid ola, dwi'n mynd i'w chlwytho'r collage eto, ond efallech bod chi'n moyn creu ail gollage neu ddyluniad arall fan hyn. I lawrlwytho ffeil MP4 o'r fideo, cliciwch ar y botwm llwytho i lawr, neu os am rannu'r fideo ar-lein, cliciwch ar rhannu, ac yna Cyhoeddi, cliciwch Creu Dolen, ac yna copïwch y ddolen a'i rannu naill ai ar e-bost neu Google Classroom, Just Too Easy ac yn y blaen. Dyna ni, dwi'n siŵr eich bod chi'n cytuno bod defnyddio'r technegau yma yn cynhyrchu fideos sydd hyd yn oed yn well o ran safon na rai ni fel arfer yn cynhyrchu gyda Adobe Creative Cloud Video.